Namuntlha ni ta suka etindhawini ta ku hambanahambana laha mi ni vukelaku mi ri kona vito ra mina ka ha ri mina Baderecci Mathebula eka chanele ya swihungwahungwana eka siku ra namuntlha tanihi laha ni nga tshembisa ka vhiki leri nga hundza ku ri ni ta va ni kha ni analyser album ya xongi rhangani ku ri ndlela yin'wani ya ku tlangela vutomi bya nhenha leyi ya ku endzhaku emisaveni ka mavhiki lama nga hundza ku nga Mambawulela. Mambawulela a ku ri yena producer ya xihundla ka album leyi yo hetelela leyi ya munhu wa munhu so ku ya hi mina this album ni twa yi chayiwe kahle ngopfu ni twa yi masteriwe kahle . so it's a big loss ku nga ri ka xigaza ntsena mara na le ka music wa xirhangana so far this album was the best album ya sure ka ti-album hinkwato xirhangana ku ya hi mina so loko munhu a humesa album leyi komba ku kha yi tirha kahle vanhu va yi tsakela swinene and then mi kuma ku munhu loyi a ha ku produce-aka nhlayo laha misaveni i mhaka ya mahlumulambilu swinene. Se lexi ndzi tsakisaka hi album leyiwani i mhaka ku yi ve na timing a yi nga phikizani na ti-album tin'wana. Lexi ni xi tivaka i ku ti-album to tala a xigazini ta kahle ta humesiwa mara ti nga vi na timing ya kahle mi kuma nkarhi wun'wani ti phikizana na ti-album to hlayanyana. ivi hambi ti ri kahle ti hela ti nga ha twalani. So ka timing album leyiwani va ve na timing ya kahle swinene. And then loko a lahlekele hi producer ra yena Xongi Rhangani lexi me ni nga xi recommend-aka ku ya mahlweni ni ta ku xi ta endla xi nga chiki mara xi improve kumbe xi tshama laha xi nga kona i ku va a ti kumela producer-a wuntshwa loyi ni n'wi recommend-a ngopfu ka va producer-a van'wani i Evans Mabasa ni twa nga ri the guy can do better i munhu loyi a pfunaku vo vo vo Manson Clan na vo Flora N'wayi Chauke before va ya ka ka Team Jeremane so ni pfumela ku he will do the best work loko o tirha na Xongi Rhangani. so i munhu loyi ni n'wi rhekhomendaku swinene and then loko ni kha ni cheka page ya xongi rhangani liya ya Mona Lisa xongi nkata rhangi ni kume recently ni kume ku xongi rhangani u vekele picture ya yena na Percy Mfana a kha a n'wi khensa so ku ya hi mina that was a good gesture nkarhi wun'wani swi kahle ku vanhu u va khensa. kumbe va ndhundhuzela va hanya va copeta se ni twa ku ri xitempe xa kahle ngopfu loko xinkarhana a teke goza rero a khensa Percy Mfana hi ku i ri yena hi vu yena a nga swi koti ku yimbelela mara munhu loyi a nga n'wi phusha ku a dlaya a yimbelela munhu loyi a n'wi themendela loyi a vona star eka yena xinkarhana a ku ri Percy Mfana. Se i nga rhandza ku n'wi khensa ku ya hi that picture na marito lama nga ma tsala kwala kusuhana na picture so ka this album ni vona yi ri kahle swinene and there is still room for improvement here and there mara overall is a is a good album so. tanihileswi un'wana na un'wana loko a nghena studio a lava ku humesa tinsimu ta kahle to ba ntsena ni kume ku ka album leyiwani ku na ti-hit tinharhu kumbe tinsimu leti ni belaku leti belaku tin'wani ti bela na na va na vayingiseri kusuka tindhawini ta ku hambanahambana na tinharhu ka album leyiwani hi yo sungula leyi nga duma ngopfu hi liya ya munhu wa munhu track three. I risimu leri ri nga na meseji leri khumbaka un'wana na un'wana. Risimu leriya ri khumba munhu un'wana na un'wana hi ku ve ri na munhu wa wena i na munhu wa yena just like that se. A ku nga ti seketeli ngopfu hi munhu because i ta ku hlamarisa siku rin'wana u nga twa nga ri u wexe mara you find that there are so many people a ndzhaku ka wena va nga munhu u kuma ku na munhu un'wana loyi a nga kona ka wa munhu wa wena se hi leswi va ringetaka ku va tsundzuxa swona and then track yin'wana leyi ni yi vonaka yi ri hit ka this album i risimu leriya ra. ra Xisayizana track five leri ri tlhela ri sawunda ku ri tlhela ri va ri ri beef ri na beef ka rona laha vanhu vo tala hi azimaka ta ku ku beef-iwa se va ra rhanga eka risimu leriya so i risimu rin'wani loko ku rhiliziwa single ya album leyi va ku rhiliziwe rona risimu leri ku ya hi mina a ni twa nga ri ta va hit compare. na tinsimu letin'wana hambileswi a ni nga a ni nga ti tivi mara ri biwile swinene risimu leriya va vula ta ku wo va na badi hi xilungu va va ti vutisa ku no va na badi na ni ngo hlangana na vanhu va sayizi ntsena se hi leswi nga ku humeleleni ka risimu leriya mara nkarhi wun'wani. na swi vona loko vanhu va hambanile ku na loyi a twaka ngopfu ku vava ku tlula un'wana lero nkarhi wun'wani i ti nyiketa chance kumbe a lava ku phofula hi ndlela yo karhi so mara nkarhi wun'wani ku ku poyila ex ya wena sometimes swa ku expose hi ti area tin'wani because nkarhi wun'wani u nga sola movha wu ntsongo kasi garage yo va yikulu. se i swi swin'wana leswi vanhu va swi languta swo fana na sweswo ni ma nwa mawondzweni ya vanhu and then risimu rin'wana leri ri ri ni belaku ni twa ku ri hit eka this album i risimu leriya ra Risinga la ka feature Mambawulele, Mambawulele i fike a nghena le xikarhi le ka that track six ya Risinga va kha va themendela xigaza endzeni ka rona va kha va themendela Joni va ku . Malamulele hi tiseli joni va vula matiko yo tala laha Vatsonga Machangani ma humaka kona and then tinsimu tin'wani leti ni twaku ti ti kha ti ba mara a ni ti regard-i as ti-hit i tinsimu tin'wani twa ti yingiseleka ka this album ku na tinsimu to ringana three leti ni twaku ti yingiseleka risimu ro sungula hi leri ra ma olovisa track two. ni twa ri biwile kahle swinene and then risimu leri ra vuya ta vuya tihomu kaya i risimu ra kahle ri nga track ten ni twa ri chayiwe kahle ri tlhe ri yimbeleriwa kahle. Risimu rin'wani ro hetelela leri ni twaka ku ri risimu ra kahle na rona i risimu leriya ra vo Maseve track nine a ni tivi kumbe swo twa hi mina risimu leri ni twa ri kha ri. ri ri ri ba ku fana na risimu rin'wana a ni tivi ku ra mani ri xifaki wu khumuzana something like like leswi swi kombetaka ku nuna a hi wa wun'we a na ha ri sure ku i risimu ra mani mara ri kona risimu rero mara ri yimbelela hi munhu wa xisati a vo xifaki hi khumuzana something like that a ni swi koti ku ri yimbelela so i risimu rin'wana ni twa ku ri kahle lexi ni xi tsakelaka ngopfu hi album leyiwani. i mhaka ya ku i i i kha ti ti ti tinsimu ta yena so ni rhanga ni u khavhara swilo swo hambanahambana swa vutomi ni kuma ku ri na ti-category to tala ngopfu u khavhara ti-area to hambanahambana because van'wana loko va yimbelela tinsimu u ta kuma va khavhara swilo swa rirhandzu vukati na mijolo. van'wani va ti tshanda van'wani va vulavula swo hambanahambana leswi hi hlanganaka na swona van'wani va vulavula hi va le hansi van'wani va vulavula hi vatswari van'wani va vulavula hi maxangu lama va hlanganaka na wona evuton'wini so ni kume ka album over all ku na ti-category to ringana six leti swo ku rhangana a kha a ti famba ende leswi pfuna album ya ku yi match-a

se hi swo swi nga lavekaka ka ti ka ti ka ti artist ku ti fanele ti va diverse ti nga yimbeleli meseji wun'we wu focus-a ka swilo swin'we ntsena ti-category leti ni nga vona nga ri xongi ti khavharili i ku i ku category yo sungula i ku ti tshanda ni vona tinsimu to ringana four ka ti vulavula hi ku ti tshanda joko ra vutomi va vulavula hi ku tikeriwa ndza rila. Ngati ya vusiwana xi sayizana ku va na ku ti tshanda ka tinsimu letiya loko ni ti yingiserile though rin'wana ra tona ri tlhela ri va na bivhandi ka rona ra yi sayizana and then u kuma ku na risimu rin'wana a kha a vulavula hi byalwa leri ra maholovisani track two and then u kuma ku na risimu rin'wana ra ri wela ka category yin'wana ya ku tshinga. na n'wana a kha a vita a n'wi vitana Dyelehani ka risimu leri ra vo Matseva ra so kun'wani tinsimu leti ni nga ta ti hlaya sweswiwani ti wela ka one of the category leti ni nga ta ti hlaya mijolo or rirhandzu or vukati because this category to nga ri is the one and the same thing mijolo rirhandzu na vukati ku na tinsimu timbirhi leti xo ku rhangana a ti khavharaku. e leti khavharaka ti-category leti ni nga hlaya ku sungula ra munhu wa munhu leri by so far ku nga risimu ra lembe ka nkarhi wa sweswiwani because i risimu leri nga ku trending to much kumbe risimu leri nga trend-a to much risimu ra munhu wa munhu track three and then na risimu ra ta vuya tihomu kaya ri vulavula ku fana na lovoriwa eka risimu leri ra ra track ten and then category yin'wani leyi ni nga yi twa ta ku yi nghenisile i va ka category ya munghana risimu lera ra wa xiavelo track four va kha themendela munghana something like that and then ku va na category ya vu six and then la a a va ko a kha a themendela matsonga a kha a themendela joni a kha a byela ta ku rixaka ra ka gaza hi ri ri represent-ile. eJoni hi teke Malamulele, le Tzaneen na tindhawu tin'wani hi ti yisa Joni. Se all in all hi leswi ni nga swi vulaka hi this album i album leyi yi yi yi nga kahle swinene. Se loko ku ri mi se subscribe ka this channel ku titsongahata lokulu ni ta kombela mi subscribe loko ku ri mi ni wacha ka Facebook ni ta kombela mi like or follow that page leyi mi n'wi wachaku eka yona hosi a yi mi hlayiseni mi va na siku ra kahle inkomu.